Helo, shwmae? Dyma nofel fach arall i plant y top o'r ysgol, Y Gelyn ar y Trên gan T. Llew Jones. Pennod 1. Fe ddylai Guto fod yn yr ysgol. Ond nid dyna lle'r oedd e, ond mewn cae yn ymyl y reilffordd, yn pwyso'r hen gât pren. Roedd e wedi mitio o'r ysgol heb ddweud gair wrth neb, a phe bai'r prifathro, neu'n wath fyth, ei fam, yn gwybod ble roedd e 'r funud honno, fe fyddai yna hyllybyllw ofnadw. Cofiwch chi, doedd Guto ddim yn teimlo'n hapus i fod e wedi colli'r ysgol y diwrnod hwnnw, roedd e wedi gadl y tŷ fel arfer a'i fag ysgol ar ei ysgwydd ac wedi ffar welio a'i fam yn y bore gan roi'r syniad iddi mai i'r ysgol yr oedd e'n mynd ac roedd hi wedi dweud Bydd yn fachgen da, fel arfer, wrth iddo fynd. O, oedd, roedd e'n teimlo'n euog reit i wale. Teimlai ei fod wedi twyllo ei fam, a gwyddai y byddai hi'n gofidio'n arw pe gwyddai ei fod yn colli'r ysgol. Ond oedd e ddim wedi colli'r ysgol heb ddweud o'r blaen, meddyliodd, a fydde fe ddim wedi mitio'r diwrnod hwnnw oni bai ei fod yn disgwyl i rywbeth pwysig ddigwydd. Ar y trydydd o Hydref 1974, am y tro cyntaf erioed, fe ddâr injan trên enwocaf yn y byd, bron, yn mynd ar daith drwy dde Cymru, ac fe fyddai'n mynd trwy orsaf fach Maes Gwyn, y pentre lle'r oedd e'n byw, o fewn hanner awr neu lai na hynny. Y Royal Scotsman oedd y trên, a doedd e erioed wedi teithio ar reilffyrdd Cymru o'r blaen, ond am un waith, roedd pobl bwysig ar reilffyrdd Prydeinig wedi cytuno iddo deithio trwy dde Cymru er mwyn codi arian at achosion da. Trenau oedd diddordeb mawr Guto. Roedd ei dad-cu wedi dysgu llawer iddo am drenau o bob math. Fe wyddai ei dad-cu enw pob injan bron oedd yn teithio ar reilffyrdd Prydain. Cadwai luniau ohonyn nhw, a dysgodd Guto eu henwau wrth glywed ei dad ci'n siarad amdanyn nhw. Pan oedd ei dad ci'n fyw, fe fyddai Guto yn cael mynd gydag ef ar brynhawniau Sadwrn i weld trenau. Bydden nhw'n teithio ymhell yn y car ambell waith, a byddai Guto'n cael edrych trwy finocwlars ardderchog ei dad ci ar y trenau'n dod o bellter tuag atyn nhw. Pan fu ei dad-cu farw, roedd blwyddyn ers hynny, roedd e wedi gofalu fo Guto'n cael y llyfrau a'r lluniau oedd ganddo yn ei lyfrgell. Ac, yn fwy gwerthfawr na'r cwbl, roedd e, roedd e wedi gadael ei binoculars ardderchog i'w ŵyr. A dyna lle roedd y crwt y bore hwnnw, yn pwyso ar gât y cae ac yn gwylio'r reilffordd drwy binoculars. Roedd e'n disgwyl i'r Royal Scotsman ddod i'r golwg heibio i'r tro. Aeth amser heibio. Yna, trwy'r binoculars, gwelodd blifen o fwg yn y pellter. Roedd e'n dod! Anghofiodd guto'r cyfan am yr ysgol, a nawr roedd yr injan yn y golwg a gallai Guto glywed ei sŵn rhythmig yn nesáu tuag ato. Yna, roedd y gynffon hir o gerbydau yn ei golwg hefyd. Ond roedd llyged Guto wedi ei hoelio ar yr injan fawr enwog. Roedd hi'n disgleirio yn yr haul wrth agosáu at orsaf fach Maes Gwyn. Sylwodd Guto fod y trên yn arafu ryw ychydig yn awr, a gwyddai mai'r rheswm am hyn oedd fod y gyrrwr, fel pob gyrrwr da, yn cymryd mwy o ofal wrth fynd trwy orsaf lle gallai fod pobl a phlant o gwmpas. Yna, roedd yr injan fawr, gyferbyn ag eto, a thrwy'r binoculars gallai weld pob ran ohoni'n glir. Gwelodd yr enw mewn llythrennau gloyw, y Royal Scotsman, ac roedd hi'n edrych mor agos ato trwy'r gwydrau nes gwneud iddo feddwl am foment y gallai estyn ei law allan a chyffwrdd â hi a blaen ei fisedd. Ond wedyn, roedd yr injan fawr wedi mynd heibio, ac yn awr, roedd y cerbydau'n dirwyn heibio. Yn sydyn, trwy'r binoculars, gwelodd Guto ddrws un o'r cerbydau yn agor. Tu mewn i'r cerbyd, gwelodd ddau ddyn yn ymladd â'i gilydd yn ffyrnig. Yr eiliad nesaf, gwelodd un o'r dynion yn cwmpo allan o'r cerbyd yn ben-draw-mwngl ac yn rowlio i lawr y llethr caregog i'r cae yn ymyl yr afon. a thrwy'r binoculars roedd Guto wedi gweld yn glir, heb ronyn o amheuaeth, mai'r dyn arall oedd wedi ei wthio neu ei daflu oddi ar y trên. Gwelodd y dyn hwnnw yn awr yn tynnu drws y cerbyd i'w gau, ac am foment gwelodd ei wyneb yn glir. Dyn mawr cryf mewn dillad trwsiadus wyneb coch a gwallt cochlyd hefyd. Yna, roedd y trên wedi mynd, a'i sŵn wedi diflannu yn y pellter. Roedd dwylo Guto'n crynu. Yn ofnus, trodd ei binoculars tuag at y fan yn y cae yn ymyl yr afon lle roedd y dyn arall wedi syrthio. Gallai ei weld yn gorwedd ar ei hyd ar y borfa, Bydda mor llonydd, bydde ddim yn symud. A oedd e wedi marw? Roedd ei gap, neu ei het, wedi cwmpo wrth iddo ddisgyn o'r trên, a gallai Guto weld ei wallt gwyn yn symud yn yr awel. Ond dyna'r unig ran ohono oedd yn symud. Sylweddolodd Guto'n sydyn ei fod, efallai, wedi gweld llofruddiaeth. Os oedd y dyn ar y borfa fan draw wedi marw, roedd e, yn sicr, wedi gweld llofruddiaeth yn digwydd. Dechreuodd redeg nerth ei draed am y dre. Gwyddai fod raid iddo ddweud wrth rywun beth roedd e wedi gweld. Raid dweud wrth yr heddlu ar unwaith. Cyrhaeddodd y stryd fawr a rhedodd i lawr ar hybddi heb sylwi fod bobl pentre Maes Gwyn yn edrych yn syn arno. Beth oedd yn bod ar y crwt gwyllt yr olwg yma a'r binoculars yn ei law? Beth oedd y bris roedd arno? Daeth at ddrws agored swyddfa'r heddlu ac i mewn ag ef heb guro na dim. Doedd e erioed wedi bod mewn swyddfa heddlu o'r blaen yn ei fywyd. Gwelodd ddesg uchel a phlismon go dew yn eistedd tu ôl iddi. Roedd ffôn yn ei law ac roedd e'n siarad â rhywun. Agorodd guto ei geg Ond cododd y plisman ei law arno i fod yn dawel. A tipyn o amser heibio, a'r plisman yn dweud, Ie, a Na, ac Wrth gwrs, i lawr y ffôn yn awr ac yn y man. Roedd Guto ar biga'r drain eisiau dweud ei neges. Bu ysbaid o dawelwch ar y ffôn a'r plisman yn gwrando ar beth bynnag oedd yn cael ei ddweud o'r pen arall. Gwelodd Guto ei gyfle. Rwy wedi gweld myrdr! gwaeddodd. Rhoddodd y plismon tew ei law dros geg y ffôn. Be' sy'n mater arnat ti? gofynnodd. Wyt ti ddim yn gweld mod i'n brysur ar y ffôn? Ond rwy i wedi gweld, dechreuodd Guto. Hei! meddai'r plismon. Eista lawr ar y gadair 'na fan 'na nes bydda i wedi gorffen. Gwelodd Guto'r gadair ac eisteddodd arni. gan a wyddai beth arall i'w wneud. Yna, o'r diwedd, dwedodd y plismon wrth y person y pen arall ar i'r ffôn, Diolch i chi am roi gwybod i ni, byddwn ni'n siŵr o ymchwilio'r mater, a rhoddodd y ffôn i lawr. Wel nawr te, be sy'n dy gorddi di, fachgen? Rwy wedi gweld murder, syr! Edrychodd y plismon yn smala arno. Constable Ifor Llywelyn yw'n enw i, meddai. Does dim eisiau ti alw Syr arna i. Ac wyt ti wedi gweld llofruddiaeth, wyt ti? Weles i'r cwbl drwy'r binoculars 'ma, meddai Guto'n wyllt. Corodd y binoculars i'w dangos i'r plisman. Weles i'r dyn yn gwthio'r dyn arall mas trwy ddrws y trên. Roedd y geiriau'n ruthro o'i geg. Gan bwyll bach nawr, meddai'r plisman. Am ba drên wyt ti'n sôn? Ond y Royal Scotsman! Oeddech chi ddim yn gwybod i fod e'n mynd trwy stesion Maes Gwyn am y tro cyntaf a'r tro dwetha heddi? Edrychodd y plismon i Fyw ei lygad. Oedd e'n dechrau credu fod y crwt o ddifri. Ro'n i wedi clywed am y trên enwog yn mynd trwy ein stesion ni heddi, wrth gwrs, Maudy, ond... Agorodd Guto ei geg i ddweud rhywbeth, ond cododd y plismon ei law. Rwy'n meddwl fo gwell i ti gael gair ag Inspector Lewis. Beth yw dy enw di? Guto Ifans. A ble wyt ti'n byw? Rhif tri Pen Dre. O'r gore. Nawr, tir gyda fi i weld yr inspector. A chofia, os wyt ti'n dweud celwyddau wrthon ni, fydd hi ddim yn dda arnat ti. Dilynodd Guto'r Cwnstabl at ddrws ymhen pella'r stafell. Curodd Cwnstabl Llywelyn y drws yn ysgafn. Dewch! gwaeddodd llais o'r tu mewn. Agorodd y plismon y drws a dilynodd Guto ef i mewn i stafell weddol foethus. Yno, wrth ddesg â phapurau drosti i gyd, eisteddai dyn tal mewn siwt trwsiadus. Doedd e ddim yn edrych yn debyg i plismon o gwbl, meddyliodd Guto. Roedd y dyn yn yfed te. Trodd i edrych ar Guto yn sefyll fanni yn wyn fel sialc. Yna, trodd at y cwnstabl. Wel, Ifor, rwy'n go brysur ar y funud, fel rŷch chi'n gwybod. Mae'n ddrwg gen i, Inspector, ond mae'r crwt 'ma'n dweud ei fod e wedi gweld llofruddiaeth. Beth? Cododd yr Inspector yn sydyn o'i gadair. Pwy yw'r bachgen 'ma, Ifor? Guto Ifans, medde fe, ac mae e'n byw yn tri phen dre yn y pentre 'ma. Rwy wedi rhybuddio fe na fydd hi ddim yn dda arno fe os mae dweud celwydd y mae e. Edrychodd yr Inspector yn graff ar Guto. Sylwodd fod ei wyneb yn welw a'i lygad fawr gan ofn. Dwed wrthon ni beth welest ti Guto, meddai'n dawel, ac eisteddodd yn ôl yn ei gadair. Yna, cyn i Guto gael cyfle i agor ei geg, gofynnodd yn ddifrifol, Pam nad wyt ti yn yr ysgol heddi, fachgen? Doeddwn i ddim am fynd i'r ysgol â'r Royal Scotsman yn pasio trwy Station Maes Gwyn, roedd raid i fi gael gweld un o'r injans mwya enwog yn y byd! Trainspotter yw e, meddai'r inspector â hanner gwên ar ei wyneb. Cofiai fel yr oedd ef yn arfer bod yn un pan oedd yn fachgen ysgol. Pan welodd y wên ar wyneb yr inspector, dyma guto'n dechrau ar ei stori, a'r geiriau'n byrlymu dros ei wifysau. Gadawodd y ddau blisman iddo fynd ymlaen, a phan ddaeth i ddiwedd ei stori rhyfedd, bu distawrwydd yn yr ystafell am dipyn. Wel, wel, meddai'r inspector ymhen tipyn, gan edrych ar y Constable Ifor Llewelyn. Yna, trodd at Guto eto, Wyt ti'n siŵr y ti weld dyn yn gwthio dyn arall allan o'r trên? Wyt ti'n hollol siŵr o hynny? Nawr, meddylia cyn ateb, oherwydd mae'r cwestiwn yn bwysig. Welis i e'n glir trwy'r binoclers 'ma, roedd Guto'n hollol bendant. Weles i e'n twmlo lawr dros y bancyn i'r cae ar bwys yr afon. A roedd e'n gorwedd yn llonydd, gofynnodd yr inspector. Oedd, meddai Guto. Roedd e wedi marw. Sut wyt ti'n gwybod hynny? Ond oedd e ddim yn symud o gwbl, meddai Guto braidd yn ddig. Ond est ti ddim yn nes i gael gweld? Naddo, achos roedd yr afon rhyngddo fi a fe, 'na pham. Ac fe redest ti yma i ddweud wrthon ni. Wyddwn ni ddim beth i wneud. Fe ddylwn ni fod... yn yr ysgol? awgrymodd yr inspector. Ie, peidiwch dweud wrth Mam, wnewch chi, syr, plîs. Oedd y trên yn mynd yn gyflym iawn, gofynnodd yr inspector. Oedd, ond yn fwy araf wrth fynd trwy orsaf Maes Gwyn. Wyt ti'n meddwl y gallet ti fynd gyda ni i ddangos y fan lle cwmpodd y dyn o'r trên? Galla. Mae yna arwydd, preifat, dim tresbaswyr ar bwys y fan lle mae'r dyn mawr yn gorwedd. O'r gore, chawn ni ddim trafferth o gwbl i ddod o hyd i'r corff felly, te gawn ni? Na chawn, syr, atebodd Guto. Bant â ni te, meddai Lewis, gan godio ei gader. Dewch â'r car rownd i'r ffrynt, wnewch chi, Ifor? Ar unwaith, syr.